Bu owadanlyga seret. Bu dünýä. Bärde sen we men ýaşaýan. We başga-da her dürli janlylar. Tebigada seret. Görüp doýulmajak zat. Daglar, köller, deňizler, okeanlar. Owadan, hä? Okean diýýäkäm, dünýäniň ýetmiş bir göterimini suw gaplaýar. Dünýä odan, söz ýok. Ýöne geliň biraz durup başga tarapdan seredeliň. Ýadyňyzda bolsa okuwda alty materik bar diýip geçipdik. Awstraliýa, Aziýa, Amerika, Antraktida, Afrika, Ýewropa. Tanyş boluň, garşyňyzda ýedinji materika, plastika materikasy. Ululygy bolsa üç sany Fransiýa ýurdy ýaly düşüniň. Beýleki alty materik tebigy tarapdan dörän bolsa, muny biz ýasadyk. Hawa geň galmaň. Men näme etdim diýip ekranyň garşysynda oturmaň. Häzir hemme zady düşündirýän. Dünýäde plastika müň sekiz ýüz elli bäşinji ýylda Aleksandr Parkis tarapyndan döredildi, müň sekiz ýüz altmyş ikinji ýylda bolsa bütin dünýä tanadyldy we şo günden bu ýana çenli her dürli zatlarda ulanylyp başlanyldy. Diýseň işimize ýarap, günümizde plastik ulanylmaýan ýer ýok. A soňky on ýylda bolsa geçen ýüz ýyldan köp plastika döredildi we gitdikçe ösüp barýar. Başga dilde aýdanymyzda dünýäde her ýyl elli piramida gurar ýaly plastika döredilýär. Ekologiýa şunuň ýaly bir zat, haçanda bir işe girjek bolsaňyz ýa-da harby gullugyna gitjek bolsaňyz Gözüňizi barlamak üçin şu surada seret diýýärler. We suradyň içindäki sany soraýarlar. Bizem şu içindäki sany görjek bolup, gözümizi zorlap görmäne synanyşýas. Ine şu biziň gördügimiz zat. Diňe gözümizi gynanda görýäs. Ekologiýa hem şuňa meňzeýär. Biziň göresimiz gelse görüp bileris. Ekologiýanyň başga hem görnüşleri bar. Ýöne onuň üçin aýry bir bölüm gerek bolar. Okeana ýokardan seredenimizde plastikalar görünmän biler. Ýöne geçende kenar ýakasynda dostum bilen gezip ýörkäk, suwuň ýüzünde ak maýda zatlary gördük we bir-birimden soradyk nämekä bu diýip. Öýe gelip gözlänimde plastika parçajyklygynyny öwrendim. Bu parçajyklar şeýle döreýär. Uly plastikalardan. Gün şöhlesiniň, tolkunyň, duzuň güýjüniň aşagynda galyp, maýda parçajyklara bölünýär. Bilim adamlary şu wagt okeanda bäş trilliona ýakyn maýda plastika bölekleri bar diýýärler. Aý, maňa näme? diýip geçme. Maşgalaň bilen bir gün agşama näme iýeris diýeniňde, aňyrdan ogluň, Balyk iýelim, ata diýse, Ep esli wagt boldy balyk iýmämize, geliň bu gün balyk iýeli diýip, saçagyň başyna oturanyňda, unutma, o atylan plastikalar balygyň içinde bolup biler we şeýdip plastikalaryň zyýany seniň bedeniňe geçer. Nädip geçýärmi? Deňizdäki, okeandaky janlylar plastikany iýmitden aýrat edip bilenoklar. Her gün dünýäde näçe müň sany janlylar ölýär plastika iýenligi sebäpli. Plastikalar janlaryň içine girende aşgazanda siňmeýär we köp haýwanlar açlykdan ölýär. Köpüsi hapa atyklara çolaşyp, bialaç ölýär. Oturma goňşym haçan adam bolar diýip. Özüňden başla. Tebigaty söýmäni öwren. Ýakynlaryňy söýmäni öwret. Biziň iýýän iýmitimiz, dem alýan kislorodymyz şu okeanlaryň saýasynda bolýar. Munça kirliligi döretdik biz adamlar. Indi düşünýäňmi? Her birimiziň günämiz bar. Ýaşan ýerimizi goramaly. Öýüň ýaly düşün muny. Öýüňi tämiz tutýan bolsaň, dünýäde her birimiziň öýümizdir. We birnäçe dostlarymyz bar aramyzda. The Ocean Clean Up hususy kärhana şeýdip işleýär. Maýyşgak turba alty ýüz metr uzynlygynda suwuň ýüzünde çummadan ýüzüp bilýär. Şemal we tolkunlar arkaly atyklardan tiz ýüzüp hemmesini jemleýär. Sputnikden gözleg edilip gämiler jemlenen atyklary alýar. Munuň ýalyda başga kärhanalaram bar, ýöne şu wagt iň amatlysy bu. Beýlekilere garanda, arzan hem-de amatly. Balyklara päsgel bermän bäş ýyl içinde okeandaky atyklary toplap bolýar. Okeandaky atyklary bu şekilde toplap bolýan bolsa-da, biziň işimiz mundan beýläk öňküsine garanda biraz salyhatly ýakynlaşmamyz gerek.